Ber lwak me acholi kaka lwongo tin nino dwe apar wiye aboro ki dwe me abiro mwaka alip aryo ki pyeri wa bicel. Man ladit ma wa omoro ma loko i te kwaro pa kaka lwongo nino ca acike ni abidugu ka lok i kom jogi ma gudonyo i lobo acholi ci gulwenyo ki te kwaro pa acholi oneko acholi malit. Tin tibu mo aryo ma an abiloko ki komgi, tibu pa lakwena Alice ma tibu nongo otucu nyinge ni En Lakwena. Kit awaco kwede ni jok a ki i kom dano muto. Jok ma odonyo i kom Alice nyinge Lakwena. En obedo dano muto. Jok nino ducu nyutte, waco nyinge. Kit ma kitye ka ryemone ni nongo ca awacowu ni jok nyuto nyinge ni An nyinga angeli. Jok ma odonyo i kom Alice

Tipo ni eni ni ma alic. Jok ma alic otiyo kede ni kilwongo nye ni lakwena. Lakwena odonyo i kom kony dok bene kony. Jok ma en otiyo kede ni bene cacal ticgi cacal nying gi aye. Obedo ka poke pien ka jo ma gin gubedo bot kony i lum gi ngeyo jogi ma konyo bedo ka nying jogi ma konyo bedo ka tic kede. Anyogi-ni weng akonyo bedo tic mukene ni rong elemen ki nying mapat pat weng. Jogi-ni igi-ni weng gin tibu pa dano muto. Ento gin ma kit ma ni ca awacciwu ni, ni. Tibu pa dano muto en aye lokke doko jogi ma konyo dano nyo ma neko dano. I tyen aryo-ri, ajwog ki aryo-ri, Pien jugi myero gudony i kom dano ma yamo tye ki kome. Jugi. Jugi pa lakwena ma odonyo i kom alic, ki jugi ma odonyo i kom kony jugine bene, pe jugi ma oa ki i lobo lwor lobo Acholi

Ajwaki, kit ma nica awaco wu kede, ajwaki ma tibu cere tiyo kede. Ajwaki ma tibu cere tiyo kede gin onongo lumone. Kony neko ajwaki ma tiyo ki kalawinya o. Nek ajwaki ma tiyo ki ki lega beo pa lukor o. Nek ajwaki ma tiyo ki ulal teng lakwena bene kite no. Pien gin Pe giromo toro, pe giromo toro kabedo. Adwoki ni enini, ma gin gubedo ka neko ni guketo tipo me tekwaro onongo dong kero ne peke i kare ma gin tye ka gin tye ka neko dano i lobo Acholi. Man omyero wuwiny maber wun Acholi Wun ma pud romo winyone, wuwiny maber pat ki litino ma dong gin tye gin i litino mukene ma kinywalogi dye eni ma pe gin dong ngeyo lok ma an atye ka tito-ni. Ento wun ma wungeyo lok ma an atye ka titone-ni, wukub wutit ki litino maber. En aye oweko kare ma kony tye ka neko dano, ki lakwena tye ka neko alic tye ka neko dano. Gin pe otiyo ki nying nying mo ma okato ki i doggi, ni Olalteng peke, ni Kalawinya pe, ni Baka peke, ni Olima peke. Ee, wun jo ma wubedo i lobo wungeyo. Pe olwongo nying tipo me tekwaro mo keken i kare ma gin tye ka neko dano. Lakwena mutuco nyiye ni en, en ibedo wod jo Italiano Gin ma otiyo obedo ka tic kwede ma joro bedo ka tic kwede en aye joro bedo ka tic ki Evanjeli, Evanjeli pa Rwotwa Yecu Kricito, Evanjeli pa Katoli. Muno aye tibu ma oneko lobo Acoli kit obedo ka tic kwede. Dong tin amito waco tibu mene ma tye ka konyo Acoli ma dong okonyo Acoli woko i kom lwenye eni-ni ma tibu maraco odonyo i lobo Acoli-ni. Tipo mar tin amito wacciwu ki yomcwiny ni wubino ka konyo Acholi. Kica omako tipo me tekwaro ci ocwalo tipo pa dano muto acel ka okatti, en aye tipo pa Cen Janene Luwum. Yilo tipo pa Cen Janene Luwum ma lobo Uganda oyilo ocakke ma Cen Janene Luwum otuc bot an pien tipo ci pe awacciwu ni tipo nyo tipo ka dano muto ma Acholi lwongo ni Jwok-ki. En tuc ki tiyo ki dano. Tipo pa Ceng Janeno Wum otuc bota i 2012 ka an awaco woko kit ma otuc kwede. Tipo-ni enoni okati ki teko nio weng, ento bene katine pe obedo yot pien onongo jo ma omyero guwot te yilo yilo kerone, acholi ma myero obed te yilo kerone obedo peke. Ento tipo-ni olwenyo pa Janan olwenyo nio ka i mwaka alip aryo k'apar abic otayo dano me Uganda ci obedo i Uganda omine woro. Woro ni eno ni pe obedo gin mayot. Yub pa Janan ni eno ni pe obedo gin mayot. Gamente engeyo wun jo mukene ma olo wubedo ka winyone ni wungeyo pien Jo mukene ma gin bene tye ngeyo nga ma kit ma luwum oto kwede onongo gin ngeyo ada ni luwum tibone onongo kit ma en oto kwede gin ngeyo. Oweko en okatiwa ki tek ci dong Uganda ocako woro en. Kare ma kicako woro en onongo kero woko tipo ka kiworo en nongo kero. Wuwiny maber, woro me aryo ma tipo pa Luwum otimo en aye. Owaco ni dano myero gubak doggi, bako dog ki man atye ka bako-ni. Dano myero obak doggi kit ma en edeno kede can eto kede malit. Bako dog ki ene ni omyero ki wot ki kore i kor lyelle, myero ki wot i kor lyelle. Obedo mwaka abic i twenti fiftin ki twenti twenti. Uganda dok lobo Uganda doki yo guwaco ni wot me bako dog i kor cet jane lobo mo pe bedo tye. Ento ka ingeye doki Kit awacowu ni, gino mo ma loyo lobo kany tipo. Tipo acel ma tye ka lweny ki tipo pa Janaan Luwum dok ongeyo ni, a wun dok wubiyelo tipo ni eni dok en pud ca bene okero ka tipo ni. Yupi dok ejuko. Ento Luwum owaco ni, kwak wang ma wun wuwoto, he? Wan pyerabic. Wacako wot ki Kampala. Ka ma dong amito lok iye matin-ni, i nino apar aboro-ni, caden matek ma caden-ni eni ni amito wunu tunu, dok to olara tunu. I caden-ni abeloko eni ni, dok to olara tunu okwanya acoli. Okwanya acoli ma gin wun wuworo-gi-ni ocito omok gin ango ma pien En kikome pe obedo ka ngeyo ngo ma obedo ka timme. Ento amito ni lokke eni ma biwaco tin i nino apar aboro ni, En okwanya acoli. Ociti ka ma tipo pa janani luwum oryemo jogi ma obino ka lweny i kome ni, Wot me bako dog-ki pe kikel i lobo acoli. Bako dog-ki eni ni wan warwatte ki ajwaka Maa dako tye i kabedo ma kilwongo ni Wobulenje. Kare ma jwakane obino ocako lweny kedwa ni man ocito kwene, oming marac. Piny, wot mingwu ni wun wutamo ni wun wuromo o i lobo Acoli, ajwaka ma dako. Laub, Tipo ma tye i kom jok ma tye tipo ma tye i kom ajwaka ma dako-ni eni ma loko leb Acoli ni otuko lapoya Otuku lapoya ma tye i wi oduu dako ma tin ma an atye ka lok ki en ni nyodo apar aboro ni ma atye ka lok ki i lweru. Lok ka ni atye a lok ki i lweru ka oneno ka ma an acung iye, acung ka ma statue pa tyen janene luwum tye iye. I lweru, cukul ma gilwongo ni Janan Tipo ni eno ni ma bino ka lweny, ajwaka ni eni mu bino ka lweny ma ki cwalo tipo ma myero ku lweny ki tipo pa luwum-mi. Otuku tipo pa lapoya lacen ma tye i kom lapoya ma ki lwongo ni mego ma ki lwongo ni Naka lanyi Cucan. Naka lanyi Cucan obedo lapoya pi mwaki ma romo pyera aryo ki wiye abicel. Wunywalo litino angwen kare ma po kit ma kibedo atye ka waca kwede ki i lwero en. Onongo wuweko latin cogone ki mwaka adek bot cware. Cware bene oto. Ka wuringo wubino wudonyo i nget ajwaka-ni. Ma tye ka dar kedwa dok to laro turu tye, ki luwot weng tye, en aye awinyo dwon ma waco ni, Rye cingi i wiye. Kare ma aryeyo cinga ki ma eni ki wiye, lapoya oryemo i teng ot ka cer oa ki i kome weng, owoto kedwa oo wa i lwero. Ka i lwero i dyewor, dwon owaco ni, Tic matek dong otyeko, dano kowiny lok. dok ilar dano i tekwaro. Timmi ene ni, ki nino dwe aparaboro ni, tim en tipo pa luwommi. Waco ni, ringi cit iyeny lapoya ni ka ma tye iye. Ringi cit iyeny lapoya ni. Lapoya ni kanya tye iye ma wun wuryemo ki cen ni. Lwak me Acholi kadi wa awac ni lok ma tira tira lok ni lok ma pire tek Aringi aa ki gulu cawa apar me dyewor ki diriba ma mega ki mego Laker Flavia. Wao Kampala kot ma ocako cwer i eni-ni ocwer nyaka wadonyo i Kampala ki yo weng obedo kot keken. Wanongo gange eni-ni gang pa Nakalanyagi Cawa apar wiye aryo ki nucu me otyeno Acholi, tic matek dong otum, ento dano pe owiny lok. Tipo ma otuc ki pa Janani Luwum ma otuc Tipo pa Janani Luwum ma obedo mwaka apidek aboro ma otuc ci diro tipo pa Janani ongayo ongayo dano woko. Jo ma myero agin ngeyo ni tipo ni ene ni ka otuc oike lew bukelu ki Acholi gum Dirne owayo dano pien timwu kidiyo adiya pi wun jo mukene ma pe wungeyo. Timwu pa dano ma oto en aye loyo dano makwo, jo makwo ni ni jo muto aye loyo wa. Oweko obed i cawa ni en oloko ni tic matek otumo. Culi ku winy lok